Wel, mae'n ddechrau mis Gorffennaf, er, er bod y tywydd yn braf, dwi ddim yn teimlo'n gychwyn haf i mi, ond felly 35 mlynedd yn ôl, wy'n credu, 1985 oedd cychwyn gwyl y cnapan. ac oedd yn nheulu i, mam a dad a ni fel plant erbyn diwedd, yn gymaint o ran o'r wyl. Uh, fi'n cofio wnaethon ni berfformio gyda grŵp Gwergan, ni oedd y cyntaf i ddechrau, i ddechrau'r wyl hynny yn rhyfach Felindre. A fe ddath yn rhan anatod o ni fel teulu y pentre gorllewin Cymru a Chymru gyfan a hyd yn oed pobl o'r Almain, yr Iwerddon, yr Alban, hyd yn oed America yn dod i'r oel. A mi, mi mor falch bod fi'n gallu lawnsio'r llyfr yn ystod y cyfnod hyn a bod hi'n 35 mlynedd ers cychwyn y cnapan oherwydd bod e'n rhan o natur ohona i. Wrth edrych nôl, o'n i'n cymryd popeth yn ganiatawol, ond wrth gwrs, oedd y cnapan yn rhyw fath o addysg ddiwylliannol i mi. Erbyn hyn, wy'n gallu edrych nôl a sylweddoli faint o ddylanwad oedd y cyfnod hynny yn y mywyd i arna i heddi ar lot o bethau sydd wedi digwydd ers hynny ac yn sicr ar fy ngherddoriaeth i. Wel, mae'n sicr bod wyl y cnapan a gymaint dyn ni i'w ddiolch iddo, a rai yn gweud felly i feio am trywydd y mywyd i, achos erbyn hyn, Dwi'n byw yn ardal y deisa fel maen nhw'n cael ei, uh, cael ei alw yma yn Iwerddon, sef uh, uh, swydd County Waterford. Deisa yw'r hen enw ar yr ardal yma. A ddes i ma tro cyntaf yn 1996. Cyn hynny, wrth gwrs, nes i glywed gymint o'r mawrion, y Dubliners, y Furies, Deidanen, y grwpiau mawr yma o'r Iwerddon. ac yn 1996 des i 'ma gyda theatr yy Cwmni Theatr Ara Goch i Ŵyl Theatr Dulyn gyda sioe o'r enw Taliesin yy wedi seilio ar y chwedl wrth gwrs a chwrdd â ngwraig i Roisin yy oedd wedi dod nôl o'r America ac yn gweithio yn yr un theatr â mi yno. Ond ni ddim yn ystyried ar y pryd bod hi'n un o deulu'r Clancy's

tua'r bedwaredd neu'r bumed ganrif, oedd na lwyth o'r enw'r Deisi, a ddaeth o County Mayo, ac oedd na frwydr yn uh, Tipperary, wy'n credu, a holltodd y llwyth yn ddwy, a dath un hanner yma i'r de ddwyrain, ac yn ôl bob sôn, y lleill i Gymru a de o'r llewn Cymru. Felly, os oes unrhyw'n yn gweud wrtha i fan hyn, bod fi'n ddyn dŵad, allai bointio nhw at y, y testyn yna. Ond pan des i draw yn gynta, oedd Roisin yn gyntores ac yn actores, ond ydi thad i wrth gwrs yn enwog Bobby Clancy, felly un o'r pethau cyntaf rai fi'n neud oedd cydio'n y fferin a wneud yn siŵr bod fi'n gallu uh, ennill uh, yn lle yn y cartre. Pan wnaethon ni symud am gyfnod i Werddon yn 1997, o'n i'n goffod tynnu ar cyneuon gwahanol yn aml a bues i'n gweithio am gyfnod cyn i fi gael gwaith yn y theatr y Peacock yn yr Abbey, nes i weithio mewn tafarn lleol yn Kilmainham, hen ardal yn Nulyn, ac yn enwog iawn wrth gwrs yn hanes 1916 wrth y carchar 'ma. Roedd 'na dafarn bach o'r enw Murray's. A o'n nhw wedi clywed sôn bod fi'n rhyw gysylltiad o fi 'da'r Clancy's, ac ar ôl y shift gyntaf, oedd rhaid i fi uh, feddwl am gan, wedyn nhw, you're Welsh, you have to sing a song a hyn i gyd. A beint o Guinness ymlaen, i felly oedd yn dewis. Ac am ryw reswm, o'n i'n meddwl, mewn tafarn yn hen foes. Alla i ddim mynd at rhyw hen faled hyfryd fan hyn nawr. Wylis i llun o Elfed Lewis yn had o boes fel dau ar y lon yn ymhen. Am si, ac emyr llew, reit, beth yn cartre amdani. A wedi si, this is a song about sheep and jumpers wedi si. A dechreuais i syth mewn i chwi sy'n cofio fe wir Dafydd, patriarch fel undre, chwi sy'n cofio'n byrion hefyd, am i frethu'n cartre. Aeth i got yn hen eb golli dim o'i gran,

ac o hynny mlaen ar ddiwedd bob shift bydde'r pobl ma o ddilyn yn gweud, Rwylan, would you give us the one about the woolly jumper? a dyna fel gath Breth yn Cartri gyflwyno i'r ardal fach honno o ddilyn. Wel, oedd sgrifennu'r gyfrol yma'n ddyfrydol i fi, oherwydd oedd ddim rhaid i feddwl am unrhyw beth yn gronolegol, fel bys rwy'n yn sgrifennu cofeb biwgraffiad neu rhywbeth felly. Um, ac wy'n styried yn hun a felly nath y, y broses mae ysgrifennu atgyfnerthu'r ffaith bod fi'n bach o bioden. Wy wedi gwneud lot o bethau yn ystod yng ngyrfa, ystod y mywyd, ac yn dilyn yng ngreddf i actio neu cerddoriaeth neu pethau eraill wrth gwrs. ac oedd yy y syniad o sgrifennu beth oedd tu ôl i'r ganeuon yn syniad mor dda, fi'n credu bod yn syniad arbennig i bobl weud ei straeon. Achos mae, beth oedd e'n neud i fi? Oedd e'n neud i fi fy nôl i'r piano, neu cydio mewn gitar neu mandolin. Ac yn syth bin, mae fel persawr, o'n i'n mynd nôl i ryw amser Ac o'n i wedi anghofio felly am rai o'r caneuon, beth oedd wedi sgogi nhw, beth oedd tu ôl iddyn nhw. A weithiau byddai'n byddai'r broses ysgrifennu yn ala fi werthu yn atgofion da, oedd yn ala fi lefen, o'n i'n cofio am hyn ffrindiau sy'n wedyn gadael ni a hyn a'r llall. Felly, o'n i wedi mwynhau'r broses achos fi'n ddibynnol iawn ar yr awen wi, wi, wi ddim yn berson ffurfiol iawn, wi'n hoffi teimlo mosiwn unrhyw beth pan fi'n perfformio, a wyddwn ni'n bod gyda ysgrifennu, ac os oedd ysgrifennu'n gweithio'n dda ar unrhyw ddornod, oedd un brawddeg yn mynd i'r llall, achos oedd yr atgofion jyst yn dod nôl um, un ar ôl y llall. Ac, um, nes i fwynhau'r broses, o'n i ddim yn siŵr ar y cychwyn, achos er bod fi'n sgrennu mewn ffyrdd gwahanol, dwi riod wedi sgrennu llyfr, felly o'n i'n braidd yn nerfus, ond uh, ges i lot o gefnogaeth gan, gan Car y Gwalch a, a phawb a Lynn yn golygu, felly oedd yn broses o'n i wedi mwynhau. Wel, wi'n edrych mlaen i bawb cael darllen y gyfrol yma, a clywed ambell i stori sy'n tu ôl i'r caneuon, felly bydd ambell i'n gweud, o dyna beth oedd e'n mlaen yn biti. O'r diwedd ni'n gwybod beth mae fe'n sôn amdano. Ond mae wedi bod yn gymryd o, o ddolen gyswllt mewn ffordd yn y misoedd diwetha yma, bod gen i brosiect sy'n cael ei gwblhau oherwydd dwi ddim di, mae, dwi ddim wedi bod yn bosib i fi ddod nôl i Gymru. A mae hwnna'n creu hiraeth. A fel person arall sydd o Gymru wedi sôn wrtha i'n ddiweddar, bod nhw'n teimlo bach mwy o hiraeth oherwydd bod nhw'n methu dychwel. Mae gen i brosiectau fel Dechrau Cael i Dechrau Canmol a mae gen i brosiect gyda'n ffrind Julian Lewis Jones. A mae gen i brosiect nawr i ni wneud ar y we gyda yy sioe ar y Clancy's, Clancy's Kitchen, a fe fydd fe fydd hynny'n dod yn fuan. Ac hefyd ar ben hynny, mae yna gam yn dod mas ym mis Medi nawr oherwydd y mas- ma- fi'n sôn am hwn yn y gyfnod am yn, uh, yn ewyth yr e, diweddar Ray Thomas o'r Moody Blues, bu farw dwy flynedd yn ôl. Ac felly mae lot o'r straeon yma yn, yn, yn dod iddi hunain wrth i'r gyfrol ddod allan. Felly fi'n edrych mlaen uh, i bobl, yn wedi pobl fi'n nabod a, a phobl ar draws Cymru, i cael rhannu rhywfaint o'r profiad gyda fi a rai o'r straeon. Felly fi'n edrych mlaen i hynny, a felly na i orffen gyda'r gan y teitl, gan sy'n golygu gymaint heddi um, wrth ystyried y, y creisis sydd ohoni a bod ni fan hyn yn Iwerddon yn edrych mlaen i ddychwelyd a dod nôl i Gymru.